Asumaanuu chaanaalii keenyas hordofaatii share walii godhaa jecha inshaa Allah har'a ammoo gorsa gabaabduu isiniif dabarsuuf dhihaanne keessaa waa'ee yeroo amma keessa jiruutiin wal qabatee yeroon amma keessa jiru guyyaan har'aa guyyaa Jumaati. Jumaa Jumaan kun ammoo akkuma jedhame guyyaa tokkoffaa ji'a shahrii Dilhijjaati. Shahriin Dilhijjaa ammoo ji'a afran keessaa ji'a tokko. Ji'a afurtu jira akka Islaamatti ji'oonni kabajamtuu taate fil jaahiliyyati wal islaam Islaamummaa fi jaahiliyyaa zamana dur Islaamummaan hin dhufne keessattis ji'oota kabajamtuu ji'a kudha lama keessaa ji'oota kabajamtuu jedhamee ji'a afurtu jira. Ji'a afran sun akka nabiyyiin jedhe alayhi salaatu wassalaam thalaatatun sardun waahidun fardun ji'oonni sadihii sun sadi ji'oonni afran sun sadeen isii walitti aantuudha wal jala deemtuudha ji'oonni san keessaa immoo jiini tokko ji'a kophaa isaa dhufuu jedhan jiini sadeen walitti aantu sun ji'a dulqiidaa ka dabarsine kiffishee jedhama akka faan roboo naannoo baalee kanatti yookaan naannoo gammoojjitti kiffishee jedhanii waamanii dulqiidaadha Ka amma keessa jiru ammoo Dul-Hijjaadha, ka itti aanu ji'a Muharrami. Ji'a Muharram jechuun ammoo ji'a akka Islaamatti Hijraan irraa lakkaawamu. Ji'a akka Islaamatti Hijraan isarraa lakkaawamu. Hijraan amma lakkaawaa jirru kun waggaa 1445 ji'a 11ffaa keessa ka amma jirru kuni bakki irraa lakkaawamu akka lakkoofsa Islaamatti Muharram irraa lakkaawama jechuudha. Innis khusuusiyyaa addaa ta hijraan irraa lakkaa'amus ni qaba. Keessatti ammoo ji'oota kabajamtuu keessatti lakkaa'ama. Ji'ni kun ji'a Rajabaa jedhama. Rajabu Mudar faa jechuudhaan beekama. Ji'oota kana keessatti Rabbiin ji'ni kudha lama tahuu ibseeti. Keessaa ammoo ji'ni afurii ji'a kabajamtuudha jedhe. Falaa tadlimuu fiihinna anfusakum jedhe. Ji'oota kana keessatti lubbuu teessan hin miidhinaa. Lubbuu teessan badii dalaguudhaan, ma'asiyaa dalaguudhaan uf hin miidhinaa jedhe. Zulmiin akka itti argamu yookaa gabrichi ufuma miidha. Maasiyaa dalaguudhan haqa Rabbii isaa balleessuudhan if miidha. Yookaa haqa Rabbii balleessa. Yookaa immoo haqa namaa balleessa. Sadeenuu dhoorgamaadha ji'a kana keessatti. Ji'a biraa keessa illee dhoorgamee osoma jiru keessattuu dhoorgamuun ji'a kana keessa in jabaataa jechuudha. Maasiyaan kamuu ji'a kana keessa yoo dalagame dhanbiin kamuu yoo ka dalagamu taate qixaanni isarratti dhufuu fi badiin achirra nama barreeffamu dachaa dachaa ta'a jechuudha. Yoo khayrilee dalayne akkasuma dacha dachaa ta'a. Kanaaf ji'oota kana qiimaa isii beekuu qabna, qadrii isii beekuu qabna. Hawaasni Islaamaa bakka jirtan hundattuu ji'oota kana kabajaa isii akkuma dur warri Islaama hin ta'in warri jaahiliyyaa sun kabajutti ji'a kana kabajuu jechuun hurmaa Rabbii jabeessu, shaa'ira Rabbii jabeessu jecha ji'a kana keessa maasiyaa irraa of qusatu. ji'a kana keessa akkasuma khayrii dalaguu khayritti wal kakaasu ni barbaachisa keessattuu jiini kun ji'a warri hujjaajaa beeyti rabbii ziyaaruudhaaf socho'aa jirani ji'oota kabajamtuu keessa ji'a gartee warri hujjaaji duyuufu rahmaan warri gartee keessummoota rabbii ta'an har'a ka'abaa bira deemanii hajji isaaniitiif umraa isaaniitiif qophiirra jirani kanaaf nus warroonni gartee caarraa bara kana hajjii deemuu hin argatinis niyyaadhan isaanitti shaarakuu qabna niyyaadhan isaan waliin jiraatuu qabna akka rasuulli jedhe alayhi salatu wasalaam innama al'amaalu bin niyyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawa hundinuu gartee waan niyyate argata namni an har'a rabbiin hajjiin haa geessu jedhee haga danda'uun khayrii dalage fuulduratti ammoo rabbiin haala isaa mijeessee bakka niyyaa isaa sanillee rabbiin isa isaan gaya waan ta'eef niyyaa keenya tolfatuu qabna. Ji'a hajjii kana keessa buliin tun buliin hajjii tun bulii barbaachistuu bulii akkaan dalagaan kamuu rabbi rabbi biratti irra jaalatama waan ta'eef dalagaa gaggaariidhaan sadaqaadhaan dalagaan gaggaariin jalqabni min xiibil kalaam wa xalaaqatil wajhi fuula bareedu obboleessa kan keetitti fuula diriirsurraa ka'a haasawa kan kee tolfaturraa haasawa bareechifaturraa ka'a achumarraa immoo huquuqa rabbii salaata shanan Masjidatti jama'aan salaatuu, haqa haadha abbaa eeguu, haqa ollaa eeguu, haqa ilmaanii, haqa maatii, haqa warra keetii jajjabeessuu, haga daran caalaa waan dur caalaa kanarratti gartee ihtimaama taanee xiyyeeffannaa goone dalagaa gaggaarii dalaguun ni barbaachisa. Inshaa Allaah. haa jajjabaannu nu hundi kennaa warra ji'a arafaa kana keessatti guyyaa arafaallee ga'ee guyyaa ciidillee ga'ee bakka hundattuu gartee ciidaa keenya nagayaan ciideffatu rabbiin nu haa taasisu ciida nagayaa ciida barakaa rabbiin nu haa godhu ciida as deemu kana bulii kurnyan tan ammoo dabruu hin qabu buliin kurnyan tun ulamaan akka jedhanitti hattaa ashriin zilhijjaa kun kurnyan zilhijjaa kun kurnyan ramadaana booda jirtu sanirra caaltii warra jedhe jira keessattuu guyyaan Guyyaan Ashrii Dhil-Hijjaa kana keessatti argamu, kurnyan Dhil-Hijjaa kana keessatti argamu, kurnyan guyyaa kurnyan boodaa san irra caalti. Halkan kurnyan booda Ramadaanaa sun ammoo guyyaa kana irra ni caalti. Guyyaa san ammoo guyyaa Ashrii Awaakhiraa san ka Aakhira Ramadaanatti argamu san guyyoota kanatu irra caalaa jedhan. Kanaaf jiini kun guyyoonni tun guyyoota gartee akkaan barbaachistuudha Islaamafi. Umriin keenna kun ni deema, guyyoonni hin teettu. umrii keenna deemun kun guyyaan deemun kun umriin keenna deemu akka hasan albasriin jedhe ya ibna aadam innama anta ayyaamun mujtami'a idhaa dhahaba yawmun dhahaba ba'duka jedhe ati yaa ilma aadam ati guyyoota walitti qaqqabamte jedhe si jechuun umrii kan kee jechuun guyyoota walitti qabamte takka jedhe guyyaan tokko deemuudhan inaan umrii kan keetii sirraa deemaa jiraa jedhe kanaaf umrii keenna kana waan gaggaarii haa dabarsinu insha allahu ta'ala dhaabna itti aansuudhan ammoo chaanaalii kana insha allah